Ti bod ti'n neud pwdin gellyg sbeislyd a ti'n gallu defnyddio pêrs fan hyn yndwyt ti? Ond ti'n iws afal. Na, wel ma' 'da fi pêrs fan hyn. Afal sgynnon ni. Afal sgynnon ni fan hyn reit.
Nes i goginio hon neithiwr yn barod a o'dd dim gellyg gyda fi. Reit. Yym o'dd digon o fale. Felly iwso fale neu gellyg? Neu. Na'r neges. I fod yn hollol onest gellech chi ddefnyddio plwms. Lle chi ddefnyddio nectarines, unrhyw beth, mwyar hyd yn oed, yr un dull yw e. Reit, ok.
Ond mae fe'n neis amser yma o'r flwyddyn, mae gellyg mor neis, a mae nhw'n cwcan mor ffein mewn, mewn cacen, mewn pwdin a phethach fel yna. Ie, yndyn. Um, pe tai ni'n gall, a bach o gyngor i bawb, prynwch tin Wedyn mae wastod gellir gyda chi, maen nhw'n ffantastig. Ti'n meddwl rhaid tin? Ie, maen nhw'n cadw bwyty barod. Ie, un cadw'n flyddynol, a maen nhw'n gret. A mae, mae dych chi wedyn, amser chi moyn wneud rhywbeth special, mae, sy, as yn gwaith. Reit, ok. Um, ond, mae gyda ni y gellig ffresh yma, maen nhw yn ei tymor, fel rale wrth gwrs, yn dechrau dod erbyn hyn. Um, ac mae ddim yn neis i gael rhywbeth gwahanol i wneud gyda nhw. So, fi, na gyd fi wedi wneud fan hyn yw pilo yr gellig a'i cwrteru nhw. lot o wahanol fathe, yy a dyw e ddim yn neud gwanieth pa yy pa ots beth 'ych chi'n defnyddio. So fi wedi paratoi rheina ond fel wedes i yy yy afal sy gyda chi yy a mae e'n bosib i ne- i ddefnyddio rheina. So mlan â ni, bowlen fowr yym rha- hawdd neud e mewn peiriant on' ma' fi'n timlo bo' lot fwy o olchi lan 'da chi erbyn bod chi a j- a'r fys i ddo' mas 'da fe ac yn y bla'n. Felly amser fi'n neud rwbeth cloi fi'n defnyddio rwbeth a ma' rhein mor rhad, ma' n'w dan ugen punt, felly mae mae'n grêt i gadw i neud rwbeth... A ma' nw'n rhwydd iawn i olchi. Odyn.
A fe- fi'n timlo bod e'n lot rhwyddach. Hmm. Yym felly mlan â ni, so ma' siwgr gyda fi mewn rhwle yym 120 o siwgr brown. Nawr ma' hwn yn neud rhyw fath o toffi, oce? Yy so ma' gyda ni dou lot o'r siwgr brown, un ar gyfer y toffi, un ar gyfer yr gacen, a ni myn' i ychwanegu menyn, felly miwn â'r menyn. A yn yr un ffordd ag arfer, ni'n mynd i gyfuno rhain gyda'i gilydd. Ond os ych chi'n defnyddio peiriant yr stand mixer, allwch chi wneud y cyfan yn un. Twydwch nhw gyd mewn, right. uh, yr, yr, yr holl beth, y llath, yr blawd, y space. Ond, ww, gan bod fi'n defnyddio hwn, fi jyst yn mynd i ddechrau... A fywiog. Ie, yeah, yeah. mae'n...
Jyst defnyddio... Achos bod e'n siwgr brown, mae eisiau cadw fynd tymyn bach yn hirach, fel bod e'n hifennu ac yn, yn, fel bod yr right. siwgr na i gyd yn mynd mewn i'r menyn. Yeah. Na i ddim gormod o ffys fan hyn achos y sŵn. Um, a fe a fi mlaen nawr at llwybren. So, ie, yeah, wneud e, wneud siw bod e'n ddigon fluffy cyn dechrau chwnegu popeth arall. Wedyn, ni'n ddod i uh, doi wy. Fi wastad yn torri fe mewn i bowlen fach yn gynta, lle bod plisgyn yn mynd mewn. Felly dyna rheina, a cyfuno rheina. Dyn nhw ddim yn cyfuno'n dda. Dyna fi'n dysgu'r plant, fi'n gweud yw'r wyau a'r menyn ddim yn ffrindiau mawr. yy achos yr braster sy nhw nhw ddim yn reit. hoffi cymysgu'n dda iawn. A wedyn ymlaen at y spice, a fi'n ei ddefnyddio bach o sinsir. Os na chi'n hoff o sinsir, pidwch â ddefnyddio fe, defnyddiwch rhywbeth arall, er enghraifft cinnamon neu um, space cymysg, mae bach o space cymysg gyda fi fyna. Um, a mae rhain yn mynd yn gret gyda um, y blaseiddiau hydrefol yma. Mm. Ie, dim e- bob dim, dechrau troi'n hydrefol ond ar y bar. O di, wel, dim mor fawr, fawr, fawr, nid mor araf. Um, chymod, yn go gloi nawr, byddwn ni mewn i Ie. Popeth hydrefol. Ond fi'n cadw wrth y pwmpen am tymed bach. A hwnna'n myn' i fod mish nesa. Ie, ti'n gwbo ma' hwnna ar y ffordd dwt? Mae ar ei ffordd yn bendant.
Be' ti 'di roi mewn fan 'na nawr?
Powdwr codi. Reit, oce.
Ni'n ychwanegu ffrwythe itha trwm, felly mae isie bach o boost arno fe, felly fi'n cyfuno hwnna miwn i'r blawd yn gynta, a wedyn miwn i'r gymysgedd fan hyn. A wedyn, amser fi'n cyrraedd y stage ma nawr, fi yn edrych i weld beth sydd gyda fi ar ôl, neu cerwch trwy'ch list ar eich ryseit chi, jyst i wneud siŵr bod popeth gyda chi. Mae mor hawdd weithiau, so mae rhestr hir gyda chi i gadw, i adael pethau mas. Felly fan hyn, mae gyda fi, na, nid fan hyn, fan hyn, llath, tua 100 mil o lath. Reit.
yn mynd mewn, a mae hwnna yn neud e'n hyfryd ac yn llaith. A mae hwnna wedyn yn mynd mewn i dyn. Nawr fi yn neud e fel rhyw fath o tray bake fan hyn, felly um, tin dyn bach falle'n fwy na'r tin arferol i brownies, felly fi'n defnyddio'r un fflat mawr yma fan hyn, a fi jyst yn mynd i arllwys hwnna mewn. Mae'n fwy o bwdin na cacen, felly fi'n i weini fe allan o'r tin, felly right. dwi ddim yn mynd i iro'r tin yn yma'n cynta. Okay. Mae gen i'r cyfan mas, dyma ni. Ti wastad i fyny, goes?
Na. Ti'n enjoyo llyfr Bowlen flynyddoedd yn ôl? Dwi dal i neisio.
Ti dal? Wyt ti? O'i gwrs, ti'n wirio di. Sa wasg gwastraff y ti. A ni'n mynd i wasgaru hwnna mas. Gyda'r teclynnau i gyd, oes y peren sy'n troi, mae hwnna bach fwy o lanast ydi. A wedyn ni'n mynd i osod y ffrwyth mewn. So, llwch chi'n neud patrwn pert neu rhywbeth fwy random. So, dyn ni'n nhw mewn fel yna. Dyna ni. A wedyn dyma le mae'n mynd yn ddiddorol. Mae dy fi 300 mil o ddŵr berwedig. Mae hwn newydd o mas o'r tegil. A fi'n mynd i arllwys e dros tua 180 gram o siwgr brown. Sy'n right. raidd yn od, fi'n gwybod. Ni'n trysto ti. Wel ie, ni'n dweud, os ti'n ei dod, diolch yn od i fi dde. Nes yma'r plant yn unan yn gweld fi'n neud hyn, a maen nhw wedi tyfu lan erbyn hyn, maen nhw'n edrych, o diwna, maen nhw'n weithio. Ond mae yn. A nawr mae eisiau arllwys hwn yn araf fach. Rhaid i fod go gloi.
Fi'n arllwys e ar y ffrwyth. Os chi'n dod i fe mewn i'r gymysgedd, mae'n gwneud twll yn y gymysgedd. Ie, ie. So chi'n defnyddio yr ffrwyth. Mae'n gwneud rhyw wyneb felly newydd yndi ar ar ben y gacen. Hwnna i'r ffwrn wedyn de Lisa? Hwnna i'r ffwrn am ryw hanner awr a fi'n gwybod bod yna lot fanna. Amser chi'n dod i fe yn y ffwrn ar ôl hanner awr i 40 munud mae'n troi mas fel hyn. Mae'r mae'r cacen yn dod i'r top a o dano os chi'n lli gweld mae'r caramel a'r syrup. Hyfryd. Oh, lovely, mae'n hwnna'n neis. Mae'n asgoffa fi o dolig. Mm. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod i ddeud dolig, dwi wedi. Mae'n asgoffa fi o dolig.